Kapitlu 16, versi minn wieħed sa tmienja. F'dak iż-żmien, Ġesù qal ukoll lid-dixxipli tiegħu, Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, Dan x'inhu? li qiegħed nisma' fuqek. Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, Issa x'ser nagħmel? La darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Imur nażaq Ma niflaħx. Nittallab, nistħi. Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, insib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu. U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? staqsa lill-ewwel wieħed. Mitt barmil żejt, Wieġbu dak, Oħroġ il-karta tiegħek, qallu l-amministratur, oqgħod bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin. Lil ieħor staqsieh, U int, kemm għandek tagħtih? Mitt xkora qamħ, wieġbu. Qallu, Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b'rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma' min hu tal-qatta tagħhom. Il-kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu. Kif tista' persuna ħażina tagħti eżempju tajjeb? X'inhu il-punt tal-parabbola ta' Ġesù? L-attenzjoni ta' Ġesù hawn hi mitfuha fuq xi ħaġa aktar importanti minn kriżi finanzjarja. L-interess tiegħu hu li aħna nevitaw kriżi spiritwali permezz tal-eżistenza tal-fidi u l-għarfien fl-affarijiet ta' Alla. Li kieku l-Insara kellhom jużaw l-ammont ta' enerġija għal affarijiet spiritwali li għandhom konsegwenzi eterni bl-istess mod li bih jaħlu l-enerġija għall-affarijiet tad-dinja li għandhom konsegwenzi temporali, allura jkunu f'qagħda ħafna aħjar kemm f'din il-ħajja kif ukoll fiż-żmien li ġej. il-ġid vera jikkonsisti mhux f'dak li nżommu għalina nfusna, imma f'dak li nagħtu. L-affarijiet li għandna jġorru magħhom responsabbiltajiet kbar. Il-Mulej jistenna minna li nużawhom b'mod onest u b'responsabbiltà u li npoġġuhom għas-servizz tiegħu u tal-oħrajn. Aħna qaddejja ta' Alla u kull m'għandna huwa tiegħu. Hu jistenna minna li nagħmlu qligħ tajjeb u spiritwali minn dak li jagħtina. Alla jħobb il-ġenerożità u jagħti b'libertà lil dawk li jaqsmu l-għotjiet tiegħu mal-oħrajn. Ġesù jagħmilha ċara li qlubna jridu jkunu marbuta bl-imħabba ta' Alla. Jekk le, dawn jintrebħu bl-imħabba lejn xi ħaġa oħra. U qalbek, biex qed tintrebaħ? Qed tħalliha tintrebaħ mill-imħabba ta' Alla? Mulej, Kull m'għandi hu don tiegħek. Agħmel li nħobbok b'libertà u b'ġenerożità b'dak kollu li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi. Għenni nkun għaqli u qaddej fidil fi żmieni. Maħbuba Marija, Omm ħelwa tiegħi, Fuq l-eżempju tiegħek u ta' tant qaddisin, għarrafni li kull m'għandi ingħatali minn Alla. Eħlisni mir-regħba u milli nattakka qalbi mal-ġid materjali, u għallimni nkun ġeneruż mal-oħrajn, b'mod speċjali ma' dawk fil-bżonn u li naħdem bla qiegħda għat-tixrid tal-Evanġelju.